after that ni vona vanhu va ri ku ni attackeni he mbilu ya vuloyi he uzonda k nice he damon u n'wi byela zela Hey damani n'wi sala ndzhaku hey u vona ku yini yini hey what what u vona ku tlula leswi leswi bla bla bla and stuff mi ni vonini hinkwenu loko ni posta ka facebook mthimbani one man show a ni tsalanga date date ni vula siku ni vulavula hi n'hweti ntsena ya december ni vulanga siku

he called me ni sure ku it was after loko a vone ni tsale ka ka ka ka facebook ku ri muthimbani one man show hi december ti-like ta koho ti ri henhlenyana ku komba ku ri you guys mi agree na swona ma yi vo you were happy about it ni vone na le ka ti-comment you guys were happy about it

a ni vutisa hi venue and when he asked me about venue eh homeboy target ya yena a ku lava ku cheka ku moya wu bela kwini target ya yena a ku lava ku cheka ku moya wu bela kwini and then a ta tsutsuma a ya a ya endla post loko a byela me u ri khale a vulavuli na va le mithunzi which a ni na proof i don't know a ni le ku kaneteni ni ra na proof fine talk a ku ta hosta ti 16 a la ku hosta ti 21 ni ku na mani planet 21 me futhi ni te ku rhange me ni ku ni planet 21 a ku home ni hosta hi ti 16 na mani lave ti 21 ni ku mara njhani u hosta hi ti 16 me ni ka ni hosta hi ti 21 na because why na hi lexi um ti 16 na 21 ti le kusuhi na kusuhi it's only one week loko i hosta hi ti 16 me ni ta ni ta hosta hi ti 21 u hleketa ku vanhu va ta va va ri va ta va va va va va generate mali na ya ku va ta va ta nghena ka event ya mehe ti-twenty-one na because obviously ti-sixteen i siku ra busy vanhu va ta va van'wanyana va ta va va dye mali swi endleka loko ti ku ti-twenty-one vanhu va vange va nga ha ri na mali unless loko no hosta hi ti-thirty-one at least ni yi tshuneta kulenyana mara mi a ni targete ti-twenty-one okay and ni nge cinci date ya mi ya twenty-one se ni ya ka ti-thirty-one just because someone came in and after loko a vone me ni poste ka facebook right okay the reason why ni ni hosta one man show a epic mi ni twisisa kahle it's because the reason ni na na hosta a epic one man show ya me is because a ni nyanya leswo swa ku because mjita u hoste ka two times mithunzi a ni nyanya leswo swa ku va ta ku me ni n'wi sala ndzhaku na n'wi jelazela eyi na n'wi salasala ndzhaku why a hosta mthunzi na me ni tsutsumani a hosta mthunzi that's why ni ni a hosta a epic and remember epic

na yena a host-a one man show a epic cause a ka ha ri na ti-conflict ta ku ni n'wi sala ndzhaku and stuff ni ku you know what yimani nga yi mthonzi yimani ya epic ku swi nga ndzi nga ri ni n'wi sala ndzhaku ni ku after loko ni hoste epic hi kona ni nga ta vuya mthonzi na hala ku bracha bracha nyana moya loko wu nga vi kona yabo so um loko swi va hi ndlela yaleyo Ni na host-a event va successful hi phusha and then ku va sharp right and then um, what I'm seeing now i ku vanhu va ri na n'wi jelazela and stuff and the, and the, and the, and the ku za mina ni ni ni leswi a ni nga n'wi byela swona ka whatsapp that was real i wanted to tell him that leswiyani a ni ti pfinyingi he deserve to know he must know I'm not fighting him, but he deserves to know. Because what I see ka, ka the boy ne, is playing hide and seek. Utlanga game yin'wanyana ya ku luma a tumbelini, a luma a tumberini, a luma a tumberini. Kane a isiwa ku fika tolo ka music. I've been in the music industry like for so long. Um, though vanhu va rhandza ku vulavula hi ku ya u se achieve lexi na lexi mara u ri khale u ri ka music industry yes

a ni proud sweswo leswi nga so you guys you must tiva a swi talangi xitalo ku munhu a survive from 2012 until to 2024 a swi talangi swa kala a lot of rappers they failed bra va win va win vo tala so loko ni vulavula hi leswi ni ringeta ku kombisa ku i've been i've been seeing the enemy i've been seeing snakes fake friends long before canice came in long before a endla uh, um, ti-promo hi tifoni na na promed va va ha xutaxuta na swinantanyana ntanyana swin'wana leswi a va acta hi swona sa ni dzi a ni dzikini gaming loko ku ri munhu loyi a teke ndzundzu loyi a nga na loyi a nga na mikwembu a teke ndzundzu a ni ta ku se ni mile rihlanga la nhlanini a ni ta ku se ni mile rihlanga la nhlaneni ku humesa mele endzeni ka mati a mi ta ba tindzumba the whole night swi twisiseka cause se ni mile timitsu ni dzike wes so i know the game ni ni ni vone swo tala ni tiva vanhu va ku ni tlanga tlanga hide and seek but they all don't succeed so the boy rhandza u rhandza ku what what can i do ne that's why ni le ka track leya spotlight ni vuri ni ku n'we mi attack-a xihundleni mi tumbela ivi ka social media mi displaya picture ya ku n'we mi innocent ku vanhu va ta tshama karhi va ku ha ah, e yo humble ya good ya this and that no no it's not like that vanhu lava n'we mi ngo mi va humble va mi komba ti-picture ta vuhumble hina ha va tiva want to says we know them we know them very well okay fine eh na ta mi pruvhela ku why ni ku nani u luma a tumbela lwa xihundleni a luma a tumbela lwa xihundleni a luma a tumbela yes the thing ne u humesa ep yin'wana ya yena yi nga na track nyana yin'wana ya ku vo tsonga king vo king a vo what what swa ku yini yini yini ene he knows ku ri munhu loyi a ti vitanaka king hi mehe wavo king yin'wanyana yi le ka music wa wa house wa king nada king salama king yini king bla bla bla bla u le ka u tlanga hip hop loko u za u nghena ka hip hop u fika ku vanhu va ti vitana ti-king yini yini yini yini it's obvious u swi kongomisa ka mani loko no ba music wa munata no ba genre leya munata ni fika ni ku vanhu va ti vitana ti-king obvious ni ve ni vula king munata se swi a swi ze swi lave spotlight ni va ni ka ni vula king munata right ma yi tiva that song most of you you know that song but ni endle yini ni nghene laha a ni twanga na wun'we a ku why u gega muthimbana ni nghene laha game two uh, na swi twa swingomangoma swa gegagega ivi a gega loko mi swi realize n'weti fane ku u gegini a tsutsuma a endla life a ku e a ni lwi na munhu e bla bla bla e mina i don't have negative energy e mina am this and that mina am lexi na lexi na lexi because people they always want you to see angels when you look at them Mantwisisa la ka this game you have to be smart and clever because timhisi ti mbale madzovo ya tinyimpfu that's what they do n'wina always mi tiva ku munhu u humble we know people lava mngongwe va n'we mi ngo va humble hina ha va tiva we know them va vo ene xin'wana lexi mi nga xi tiveki i ku most of the ep kumbe ti-track leti ti ti gegaku mehe um eh, Do, do you know 75% of the studio that I'm using, it's my property. Lexi xi tirhisaka hi mena Rico. Mena Rico xera studio xa one. This is something this is something personal swa ka fene ni nga swi tisi ka social media. I never talked about this. I never talked about this not even a single day but I have to address it. Eh mi ta ni twisisa ku why ni swi mention. 75%

tinghoma ta k-nice some of his uh, ep i think twat ep na album if i'm not mistaken some of the beats ka ti-ep letiya na album ti endle hi rico rico ti endle ka studio xa mani xa mena yena some of the songs leti nga le ka album ya knice ti endle hi rico rico ti endle ka studio xa mani xa mena yena if you guys mi ri me knice na n'wi jelazela a ni nga ta pfuka siku rin'wana ni byela rico no ke rico byela k nice ku na meni lava ti-shares because music wa ye lowu wu nge le ku n'wi ndleleni ka mali wu ndliwa hi half ya wu ndliwa hi hi hi property ya mina do you know ku ku na ti-project ta k nice la ka studio lexiya you know that i vile futhi ni n'wi pfule matihlo you can call rico to delete it if wa ni chuha kumbe ni ta swi teka ni swi ni swi tirhisa swin'wana i won't do that i won't do that that album ya yena some of the beats na ti-projects hambi leyi a nga featura yini si yi masitariwe kwa my own studio lexi ni xi xerhaka na rico my own property nyiko wa mehe lowu ni ngo lo xava material leya wa ni twisisa tinghoma ta k nice ti masteriwa ka rico ka studio xa mina lexi nga 75 percent of my property of my equipment la ivi n'we mi ta n'we mi nga ri ki na full info mi ku k nice na n'wi zonda na n'wi jelazela ni n'wi sala ndzhaku wati wati wati bra u humese ti-ep tingani ta ku tibiti

fine uh, he came to Phalaborwa ne ka first event na second event we talked na Rico ku Rico aku ish mina Rico bla bla everything we are friends uh, eh, K-Nice u lava ku

ni kombela please please please please ku ni fana ni ta family u va approach tshama na vuhansi u ri va hlamula we can't let the guy a buka ti-guest house hi ri koho wavo a ni na la ni nga ta n'wi rhurhela kona me but you're the only one who's having a house nearby kusuhi na mthonzi so please accommodate the guy knife u kote ku saver mali ya ti-guest house leti a fanele a a ti buka bokini ka two times loko a ta la phalavora loko ni ka two times ni vula ku ra ku sungula ka event yo sungula ni le ka event ya vumbirhi why we hi make sure ku a kuma accommodation okay some of the clips

wa ni twisisa a nga ri wala phalavura but i supported him loko a ni byela hi van'wanyana around lava a complain a ku va lava ku n'wi ku n'wi sabotage va kwala kusuhani va ku rhandza ku sabotage na va va karhi va sabotage one man show ya mehe um he called me e bra va lava ku ni sabotaja va endla event i said can nice relax relax bra line up ya wena yi tibohini yi strong u khome va beni u khome henisi u khome va vo gagaxi u khome vo ni vula na le ka ya ku sungula na ya vumbirhi we used to talk used to call me ni vulavula na yena ni n'wi encourage ni n'wi nyika hope where he was about to lose hope sometimes he used to ask me about a wu tivi majita lama nga na sound na stage na ni ku la la kusuhana ni tivi munhu but a ni tiva dr stole i don't know ku ti-charges ta ye ti fambisa ku yini i'll try to get dr stole and then eh, ita ita ka va yi ka yi communicate he used to call me we used to talk like brothers wabo i'm so surprised loko a va humese conversation ya mehe a rivaleni this is the side of a story that you don't know about the boy ku is playing game ya ku tumbela ivi ka social media ku a fika a tlanga a cheletela ti-sunshine na mabulomu kun'we mi ta ku yo is humble is humble the boy u lwa secretly is fighting secretly i'm an artist i've been in a game since 2012 no mrepa loyi a nga ta tlanga hide and seek ni nga n'wi voni there's no way there's no way there's no way you can't no tsonga rapper can fool me no you not, not even a single day you nge tlangi swigemani swa wena nga ku voni especially loko wa ku fika tolo wa nun'wa supu ya le primary me ku ri khale ku ri khale ni ri tivhasiti ni ri ni mile rihlanga la i khale ni dzikini wa ni twisisa so bra from from ku n'wi sapota hi hi equipment ku mastera music wa yena u mastera hi rico ka equipment ya mehe from ku n'wi sapota hi hi hope ni n'wi sapota we used to talk hi phone loko va lava ku n'wi sabotaja from ku for two ati gig ka n'wi sapota from ku n'wi sapota hi ku make sure ku n'wi vulavula na rico ni ku bra accommodate mfowethu a nge buki ti-guest house hi ri koho from ku n'wi sapota hi

va tumbeta leti va nga lavi ku mi ti tiva just like just like vanhu lava yaka kerekeni always la xifuwini ta tshama ka ri vona beji kumbe xiambalo xa kereke ivi wo ku ah that's an angel but there's a, there's a, there's a wolf hiding ehansi ka ka xikhumba xa nyimpfu and you don't know so ah, bra come on come on how can i how can i be jealous of someone loyi ni nga n'wi ni ni ni ni nga va part ya ni tlhela ni va proud when he make it in life ni ve proud when he make it in life wa ni twisisa but since he achieved uh, leswi a lavaka ku swi achieve ne i saw this other poster posting a ri better than the south Homeboy lo jika kwala tlhela. He never came to us ta pfuxela majita ye. He never came. U lo jika ndlele na vhayi. Yabo mara postini ku nile better. But he never came to ku pfuxela majita ye ku okay guys after the struggle lexi mi nga ni support hi show this is what happens na achieve leswi na leswi na leswi na leswi just to show us hi ku congratulate just like you used to call us u rila loko va va va ku sabotaja wantwisisa you were supposed to call majita ni le p h b na ku mi vona wantwisisa u jika u tlhela and now n'wina mi ri i vumunhu sweswo hi ku ya hi n'wina i vumunhu sweswo hi ku ya hi n'wina ma swi vona but i know ku defend ta yena you going to hate me mi vula whatever mi nga ta swi vula but i'm fed up ku I'm fed up ku young stars fika swi swi like the artist letitsongo ti try ku lava ku ni tshama la I'm fed up I, like I, I kept quiet for for a long time a lot of things I let, I've let it slide then after that this guy DJ was a fika vulavula swilo swi nga swi vulavula swa ku gegamiwa mjita a fika a a xerha dayideni canines a xerha dayideni loko a yi xerha then homeboy a vona ku tiko ra n'wi attack ka comment section you the same people n'we mi nga le ku commenteni la n'we mi ngoni na mbilu yo ku biha hi n'we the same people lava mi nga commenta le ka yena mi ku why se u lwa na muthimbani mhaka ku ri wa swi tiva ku dimani i lwa na muthimbani loko we i xerha posta yaleyo swi vula ku na we i lwa na muthimbani wa vo mjita a swi vona ku esa ta n'wi xuvela wa vo a endla life a ti a ti a ti a ti chavelela sweswi a nga swi vekisa swoho ku he loko munhu a acknowledge xipano xa mehe so so and he also said whether wes or whether mthimbani or whoever if if they want to start something with me ni n'wana ni wuna ni ta xi yimela xitori xa mehe and then a basela hi ku vula marito ya ku if if if shoe fits then wear it which means ku i don't, I don't give a damn loko yi ku vava track liya or swi ku vava swa ku ni xerisi swa wes whatever it's whatever yabo but then after that he called me a lava ku ni ta kota ku n'wi bribela ka n'we the same people n'wina n'wi ngo na mbilu ya ku biha yabo a lava ku ri ni ta n'wi bribela ka n'we vanhu ku um a vona

let's let's let it slide it's fine let's just let it slide but the way you are moving you are moving like look confu look confused look confusing ka vanhu but mina i can see your moves just move nicely yabo swi swa wena swi nga vuyameli haleni so ku hetelela ku fikiwe ka point ya ku hi postellana ti-event ku ri ku ri me ni ta kota ku n'wi pfuna ku bribe tiko ku no demand a ni le ku lweni na yena vanhu va tifeni ta yena mi nga ni zondi a ni le ku lweni na yena wa vona so ni poste ka facebook ni ku mthimbani one man show hi december the boy knows very well he knows very well ku last time ku za ni hostele epic it was because a ni zama ku baleka i moya lowa wu ri koho wa ku ni n'wi sala ndzhaku wa vo ivi ni ku ho ni ya epic a mthunzi ni ta vuya after so he knows ku ni tshama kusuhani na mthunzi he knows ku ri ni ta hostela mthunzi vo leswaku ni foyinela ni vutisa ku u ya hostela kwini a ni vutisa hi venue yes he did called and i didn't tell him because some of the things is my personal issues a ni nge n'wi byeli everything even though wa vulavula wa vona he called me a ni vutisa ku ya hostela kwini um only to check ku moya wu bela kwini

after that ni nga se hela masiku mangani ni vona post only to prevent me ku ni nga ha vulavuli hi mthunzi ku once you talk about he knows ku ri lalulekani ndhawu ya ku ya ya ya blind i mthunzi yabo he knows very well ku once a ndla poster i preventa me ni pfala nomo so u nga ha vulavuli hi mthunzi ni yi bukile close your mouth

is because i need to see mhaka ya ku why a linkisa conversation ya mina ye loko ni vulavula na yena ni n'wi adiresa ka swilo leswi ni nga swi rhekhoda laha loko ni n'wi rhekhoda ka loko ni n'wi ni n'wi ni n'wi ni n'wi adiresa ka swilo leswi a ni nga ni nga swi rhekhoda laha yabo it was because a ni tanga ka social media a ni tanga ka social media ni n'wi landza straight ka whatsapp swi va between mina yena but a swi linka ku swi va outside okay that's the reason why se na many explainer leswi because i have to clarify the side of my story because n'wana ma sisa mi twa nchumu hi sayiti ra mehe a mi lo twa sweswiya ni nga n'wi byela laha leswiya a ni tisoli deserve to know wa vona he deserve to know

a ni nga ta swi vula swilo leswi loko ku nga linkiwangi i um conversation leya so that movie unprofessional u movie unprofessional leswi a ni mi byela swona ka nghoma ya spotlight ni ku u lwa a tumberini lwa tumberini ivi kan'we a ku ye i innocent a lwa tumberini kan'we a fika ku i innocent Ku prove sweswo ku ku confirma sweswo languta u teke conversation liya a yi nyiketa vanhu va yi va va va va va yi publish ye a nga yi postanga u nyike vanhu va yi publish swi komba hi sweswo swi confirma leswi ni nga swi vula ku va lwa va lwela hansi ka tafula kun'we mi nga va voni ku va le ku lweni that's why ni mi byela ni ku ku na murepo la nga ta endla ti-snake moves me ni nga n'wi voni yabo you can't make ti-snake moves ni nga ku voni

e ku luwa ku tumberiwini sweswiya ku ri okay sweswo swi sweswo swi confirma yaliya ya ku a a a linkisa Biden conversation leya wa vona ene yi nga linki hi ku yi nga postiwi ka page ra yena a nyika van'wanyana va senda so for the sake ya n'wina mi ngo na n'wi jelazela most of his songs ti masitariwa ka studio lexi nga 75 75 percent of my property ti-ep ta yena album ya yena um i remember loko ni kuma rico ka ra mastera track leyi ku nga na ti-voice ta henc it's all there swi kwala ka piece yaliya the same property that i bought with my money it's there his music it's there and afuthi a ni tshama ni ku ni lava ti-shares ma ku music wa wo mastera wa ka kakapropat no no no no i took him as a brother i took, his, I took him as a brother yabo so but you guys mi ri na n'wi byela zele there's a lot of artists lava va humaka ka mavoko lama ni nga va pfuna me yabo ene me a ni tumbeti loko munhu a ni pfunyeta swa ni endle nghoma leya ni ku munhu i munhu hi vanhu tlhani mi ni xi na straight nhlava b n b va masingi hlayetela va beki mjaji ni hlayetela hinkwavo lava nga ni pfuna ni le ka album leya mhani wa mina ku na track leya grateful i'm still talking about the people lava nga ni pfuna dzoho la ka liya ni mi xinangi mavito wavo a yi no ku munhu munhu hi vanhu na mina pfuniwa ni munhu na mehe i do na mina pfuniwa i do need help i do need people around me ni nge hanyi ni ri one wabo so uh like leswiwani swi swa ku a fane ni ni swi khipe secret leswi va between us as brothers swi nga humeli handle wabo but ni swi humesela handle because n'we sayiti ra mina ra xitori a mi se ri tiva n'we mi tiva munhu a ri humble mi tiva munhu a ri ntsumi mi tiva munhu a ri clean that's the picture leyi a mi kombaka yona wabo e mina ro nev negative energies stuff like that

ndabezitha nowatakabhoye ah ko va ka ni nyikiwangi vocalist mina i'm just a rap a ni ta call hi voice bra nowatakabhoye twana ku ni twiwa njhani ni swi koti ku yimbelela ka leswaku longo xidumu i confirme hi yexe ku hikanene leswi ni nga swi vula leswaku ye i lwa xihundleni i ntiyiso

I know ku ni vulongo without you guys and I'm an nchumu without the fan ni malongo without the fan ta me ni malongo so guys na mnida na mnida so I still support him 100% but he must move nice ma vo a nga ni tlhariheti hi ku lava ku ku lava ta host-a yena ntsena hi mhaka ku ri ni vone ni post-e ka Facebook a tsutsuma na yena a ti-post-isa ka Facebook mthunzi what what what leswaku ni foyinela a ni vutisa u lava ku lava ta ni xava nxava ta le non'wini last time hi bribe-anile ku okay a hi post a hi post-elani ti-event kasi lani a ni a ni a ni mehe a ni a ni a ni a ni xaviwa ku Ni lwele nyimpi leyi cause tiko ra ni hlasela after loko poste ti event ni vona n'we ti fan se mi relax mu se mi koka moya mi mi nga n'wi attack after loko ni poste hi postela ni ti event wa vo loko a ni ri na ni lwa na yena a ni ta ni nga pfumelanga ku n'wi postela event ene na sweswi a mi ta n'we ti fan n'we mi ngo ni bihe mbilu a mi ta va ma ha ri ku n'wi attack-eni na sweswi ku why a share swilo swa wes wes lwe a, a, a vulavula malongo hi mehe you see you see read between the lines tirhisani common sense tirhisani common sense what you see i dzovo ra nyimpfu ku na misi la ndzeni ku na you know there's these people lava va lavaka ku Gaza yi va lwela va lava Gaza yi va yimelela va actor vu vu innocent i vu innocent ku lingisa conversation ya hina ivi mo ku munhu i humble mi lava ku ni byela ku a swi confirm-i swona leswi ni nga vulaka spotlight ku va lwa va tumberini. ku ku tekiwa conversation yi sendeliwa munhu ku yi post ye n'wini wa swa nga post swilo leswi nga le fonini ya yena swi hume njha fonini ya yena pheswi le fonini ya yena swi hume okay se ku te munhu a ta yiva foni ya yena a posta a linkisa swilo leswiya ku te fan yi fika yi yiva foni ya yena yi linkisa dayideng ah come on guys va mi nga tirhisi xilo lexi va ngo i byongo xilo lexi va ngo yi kabes you see what ta i lexi ni nga xi twisiseki one thing that i don't get i ku when they when they when they do things va ri i hip hop you call it hip hop but when i do the same thing they are doing hi ku responda ka leswi va nga swi endla Ka Mambulu ku hip hop, mirhi beef, jealousy, vuloyi, mbilu ya ku biha. Why? Why do you call it hip hop loko other people do the same thing that I'm doing and mi swi endla after all? Why ka mi nga vuli ku hip hop? Ka ma hip hop vuloyi but va swi endlini ku sungula.

That's that's what that's what I uh, know. I'm no I'm that that's not me. That's not me. That's all the rera DJ pads no byele straight no address straight no give up. U chava lava chava ku vo hali na ikutsi. Kani ngwe game to no endlela freestyle. Anga si tshama khandziya mic. Not even a single day. Anga si tshama khandziya khoma mic ku mthimbani this and that. Hi ri ate yimele munhu a ku tse ni vuri ni ku tse. tsho so mi nga tlangi tlanga swigemagema swa n'wehe swa swa swa swa ku phunta ivi ku vanhu va ta ku i hip hop loko hina hi endla the hi playa the same games ka hina mi vuli ku hip hop mi ri i vuloyi i jealous i ku zondha munhu i ku sala munhu ndzi ah come on guys no no no no no